Awle thirtu duhawm tak tak te in van hmel tha teh lul em maw i hmel tha a ni heta tang hian in hmel pawh rawn hmu thei lo mai la i hmel tha tho tho hian rawn ti nge awle vawiin hi ni sawmhnih-- Pali July sang hnih sawmhnih paruk a ni a zirtawp ni a ni a ah awt kan en leh dawn a kan awt chiah khan hmasa khanin sawmthum kan cheh a chu chu kan en leh dawn a ni naktuk lam hi en rek a ni a en rek thawngai vangin rin nia kan en thei dawn lo a chu chu vawiinah kan en dawn a ni no thlir sak leh theuh dawn a nia hei bucket te a kenga a hma ah hian hmuhnawm tur ah a ngai ang. Hei hian lui kawr kan thleng tha tawh a, hei hi kan awt hmasa ber kha a ni a, chuan hei he lamah hian kan en hmasa anga kan chiahna pangngai bil loh kawrah hian he lam peng rawn pawh tu ah hi chuanin kan chiah ve hlek a, mahse haw lamah kan en dawn a ni. Hei tui hi rin aiin lo tlem tawh khawp mai a, pawi tak tak a ni. tun karah ruah a tlak pawn a tla tlem thei lutuk a pawi khawp mai tihianin ruah tui a that loh a tui a tlem hi chuan chakah hi an tla thla duh lo khawp mai a chuvangin ruah han tam deuh se kan duh thin khawp. Mai ni, tui lian chuang si lovin maw? Chak ai hi a tlem si a, hemi kan chiahna bil loh kawr hi chak ai an tam lo kan tih tawh kha. Mahse tla chhun hi tlemin an zia ve deuh thin a, chuvanga chiah chu kan nih a tam beisei em em lovin. Hle, kan tih hma hei hianin ka che puipa kawptea hianin sawmthum pali maw thum ruk a ring a, chuan keiin thum hnih ka ring a. Kar hmasa khan sawm panga ah khan hnih khat a tla a, chuanin tunah hian sawm thum en tur kan nei a, eng zah tak tlang maw thum hnih ka ring a, han en chho tan dawn ni. Aw thatna han phawrh chhuak dawn ni. Bucket a in lo bun zan teh. Eng tak ang ang maw. tlak beisei phawt ila hmasa a rinni hmasa kan en kha chuan in tah hian pahnih tla a thaw ve pangai deuh deuh tunah hian eng nge eng tak ang maw. Tui a tlem chu pawi khawp mai tha takin pawi tak a ni pawi tak.

Aww khu chiah khu tla hei kei hi kan beisei than chu ni an lian ve ang ringa ti hian umm a lo mum tho e tam lo mah se a len hi chuan tha ni mai odd parts na pakhat chiah tla ni kha. Hei hi a awt thumna a ni a, awt hnihna engmah tla lo a pawi khawp mai. Awt hi hnaih te te a kan tia hei, chhan chu a lui kawr hi a sei lutuk lo a, a thui lutuk lo a. Chu bakah a hnar lama chiah kan tumna te kha tui a kâm avang khanin chiahna tlak kha awm leh si lo a. Chuvangin hnaih te tein awt kan keng lut laklawh tawh bawk se kan chih a ni. Pakhat te te pawn lo tla se tih beiseiin umm hei awt thumna a ni a, eng tak ang ang maw. A empty leh ami? Ti lo mai rawh a te chu. Buatthak ve. Engtin nge ni dawn ni. Chiah leh phât mai rawh. Bevan dawng ve. A hmasa pawh a tuk lo tak tak. Aww ruah chun engmah a ni ta lo a ni hei khi laia chak lawkah khian kan chiah leh nghal a a rawn khawh thlakna liah hian aw sawn hi tha thin e an tia hei sawn ve leh dawn ni sawn hian awmzia nei nge nei lo rin ni leh kan en ang a lo tlak vei chuan awmzia nei tina ni mai. Hla hi awt lihna a nia. A hnawh mi. Kan hlim ve ringawt thin kha nia. Chiahna hi sawi tawh ang khanin awt kan keng lut tam lak loh tawh si a, rin ang lo ni leh si lo va. Hma kan rin lohna pui puia kan chiah a ni. Ka maithei si. Va mak thin ve. Pawi hle mai. Takte che tlak an lo en ang tunah. Khu khu khu khu khu. Awt ngana. Awt ngana ah engmah a lo tla lo a. Pawi khawp mai. Hei helai lawkah khianin awt rukna a awm a. chu chu kan en leh nghal dawn ni pawi khawp mai nai chu tlak that ve kan han ring deuh nen hei awm danah hian chak ai lian tha deuh hlek pakhat tal chu lai a awmna vel hi hei puk ve deuh bawk sia mahse rin ang pha ta lo a nih kha pawi khawp mai an awt luknaah an chho leh dawn ni. hel hmi hi awt rukna a nia lai chuan a hma khan a tla ve tawh a tla ve ngei tawh tur ah ngai ang tla ve ngei tawh tur ah ngai ila kan chiah thar maw e a hma kan chiah na kha kan thlak na kha maw ka ti. Phur awm loh ve an thlak chhel tuk a tir aṭangin awt nga kan en tawh hnuah pawh ngawihna a awm lo hle mai. Bikinah fa vang velah tla thla ve deuh tur a ngai ang. Kan la chiah te a nih ngai chuan dam te awm a nih chuan maw? damte kan awm a nih chuanin ka tha tura ngai phawt ang rawn bun teh i tih dang kha awmin ka hria eh a lian lutuk lo a nih khaw khaw chu ba thlak thin va hetiang lek lek kan thlak chuanin kan hlawh tling lo vang pakhat lek lek in tla ngaina awm lo ha kan en chho leh zel phawt dawn ni beidawng awrawl kan han chhuah lek lek thin ni ei le sawl tha khawp mai a awt sarih na hei lo tla ni tha khawp mai hei hei te hi bawpui pawh lian tha khawp mai tiang tal hi ni thin se pakhat lek lek an lo tlak pawh hian maw a ziah ve deuh tur a nia mahse ta tur an awm lo a nia pawithlak khawp mai lawm awm ah ngai phawt ang kha chu a awt riat na nia helai hi ta ve tlat mai a ni khule tha khawp mai khu mah riak te in bawkpui lian deuh deuh hetiang hian class e te tak te te tla ai chuan tha zawk awha ekhai an va tla tha ve hei pathum lian deuh deuh nih hi va bawn va tiang hi ni zet zet an hlawk ve deuh ang hei an tha khawp mai hei rawn chhuak tum suh tha tak an ni tha tak hei lawmawm khawp mai helai chu awt riatna pathum lai lian deuh deuh an rawn tla a ni. Hlawm khawp mai. Heng an la bak zel a an chho dawn ni. Hei kham chung lam kha a ni tawh a, hei helai hi kham kha a ni tawh a. Tichuanin he ram a chung lama awt hmasa ber an en dawn ni. Kan thlak tha lo khawp mai kham hnuai lamah chuan awhaw pakhat. Ka phawt a ka bawk awm nang e huuha pakhat zel in kan thlak mai a beidon thlak thin hle mai kawlh far far hle mai kho chu kho tin ran ran sual ngai lo ang deuh ni i lai li ah khian kan hnim leh a pakhat kan en leh nghal dawn ni hei hi a ni a hei keimah chiah ngei kha a ni a eng tak ang ang maw.

Pakhat. Te khaw te tak te chu awm ve a nih khaw. Chhuah daih ang kha chu. Ah, pakhat, pahnih chuan ta ve a nih kha. An unau in bei an thlak hle mai. Chhak lamah. ka tha turah ngai phawt ang. Awle hei hi awt tawp ber a ni tawh a, enge an dawn ni hemi bil loh kawr a tan bikah chuan. Awii ha, an inawm thin va, an bun teh eng a nga tei nge kan en ang.

Che pai kan tarh ve che pahin duh khawp mai hei che pan phu nia helai chuan tawp ber a mahse ngaihna awm ta lo ani aw dak chutah kan en ami te ber kha kan chhuah daih teng ehe khawi teh te ber hi kan chhuah dawn hetiang chu lak tham si lova chuvangin A pukah khuan thu heng tiang tha ho hi ni se tha tur nia mahse ngaih nan awm lo a ni e tiang kan chhuk leh char char a kawr te kan chhuk thlen kawr kan chhuk thlen thlak thlak tan tir a mi kha kan hma bak a tah khan awt puang nge awt riat awt nga-- Nge ka hrelo tiang vel bo chu awm a maw en leh dawn ni hei tiang tha hi ni se pathum tal zel pawh hi a hlawk a tiang hi chu maw it awm khawp mai bikin a umm tikhan kawr te ah en tur chhuk leh vang vang dawn ni let tha leh dawn ni.
Khang kan hawp awm a ti. Hawp awm e.
Masa ngaihna awm lo nih hi. Hei le an han thleng thla leh tawh a. He lam kawr rawn luang thla mi hi awt nga vel kha kan tih a. Chu kan en leh dawn ni. Beidawn thlak khawp mai an thlak che lutuk a. Tlem lutuk a tui. Hei hian pun se. Awt te hi chiah pil hnuk se. tiangah chuan maw ta duh deuh a mahse tun angah chuan tui hna danglam duh em mai a chuvangin ka tha thei lo a ni hela mi ka han en leh phawt dawn ni chuanin kan duh tawk ang enge an dawn ni awt khat ah pakhat tal zelo tla se tha tur a nia en phawt ang aw. Hi a awt first na nia hian dawn hei kan hnim phum ve mai mai a hnim phum na awm tawh lo ah ti mai ang a li tling ve deuh a ai awt bil theih na tur ah khan hnim phum ve mai mai chu nia he thlang lam phei chu e pial tep thla vek ang a ni mai hei ti hian. a empty leh nge. Aa empty tak tak a ni kha hlai hi chu ngaihna awm lo ve alawm hei ti hian khi lamah khian kan la chiah chho a helai hi chu awt chuang sawi khang keng phei ve chhin teng kha kha. Hna dah hrih phawt rawh, tin rang hian chho leh phawt dawn a ni. Awt tihna lo ta ni hei, a la awm ve nual paruk vel. Tha khawp mai hei, dep dep mai a. Hei a thlak tu pa nen lo lang ve lawk rawh se. Ka chiah hi chuan tla lo thei lo atia awt hnihna hei, khi khi laih lawk hian awt thumna ama chiah bawk a nia, tla nge tla lo kan en leh ang. Hei an lir tha khawp mai hei chu tha tak ani tha tak chiang hli in thei sia tha tur nia tha dep dep tak ani umm aw thumna an en leh dawn ani tikhan. Thumna phawrh leh a, intichiah thiama hian eng tak thlak ang maw? Hun bun sap ta che, awm nge awm lo.
Eww! Awm tlat mai a, ni zawng tluk a va har ve a, eww pahnih. Pahnih chu an tla ve a nih, khu khu le! Tluk a har khawp mai hei te hi zawng. Heihi buain atana kan awt hmun hung ber a ni dawn a, mak e ka lukhum kai tlat le. Saw saw keima chiah a ni ve thung a, a tla ve tur ah ngai ang. Helai bucket ka dah. Hei hemi kham hi sang reuh khawp mai.

Umm, pawi lo ve. Hete be i dawng hran pah lo e. Awt khat la ve ni kha vuina kan awt hnu hnung ber atan awt khat a ni. Pakhat. Hum tikhanin han hnem phum lenga kan haw chho tawh dawn ni. Chuan in lama hei kan chhiar anga chuanin a ring dik zawk zawk kha changtu pan ni tawh mai. Comment ah khanin in lo ring ve dawn nia. Chuanin ka car leh a kan thlak tur zat vawiin a kan thlak in en dan a. Car leh a kan en leng a rin nia kan dam chuan vawiina kan thlak zat tur hi kan la chhiar lo a kan la hre lo a. Chumi zir chuan in lo comment ve sap sap dawn in rin dan tur maw. Chuanin a ring dik in awm chuanin lo man chhe te kan inpe ve dawn nia. kan lo sawi a ni e umm tang an haw leh phawt dawn ni aw hei in kan thleng tawh a hei hi kan man chu ni tawh a ah kan man chu ni hei heng te in tha reuh khawp mai lawmawm khawp mai karmasa aiin kan thlak tha ve a ni e. Mahse a awt tam na lang a, awt chu tam lo se ngaihna a awm lo he hei te hi tha khawp mai chei maw sawmhnih pawh an khak thin lo ang awt chiah ber lo chu tiang fel chu a ni tiang hlir thah hian ni se tha tur a nia mahse ngaihna awm si lo a ni tunah kan chhiar tan dawn ni engzah nge kei in thum hnih ka ring a a ni in thum li a ring a. eng zah tak niang maw pakhat pahnih pathum an chhiar zel lo mai ang ti hian in a tawp na kan lo ti lang leh ang a rei dawn em mai chhiar chhung pali ni tawh a ti khan. Awle tikhanin zavaiin sawmthum paruk vel nia a ring dik khawp mai keiin sawmthum leh pahnih ho a ring a an inthum ruk nge thum li kha a ring a ring dik khawp mai an tikhan kan duh tawk mai ang e thir tu te i chhum hal dawn maw an lawm em em e tin chhum tel hal daih lo Awle ti khang an duh tawk phawt mai nga vawiina video kan rawn lak theih te chu chuanin thlir tu te min subscribe tu te zawng zawng chu han lawm thu ka sawi a tichuanin comment leh like te kha min lo pek sak ve ang a subscribe lo in lawm nih chuanin ka channel hi min lo subscribe sak ve ngei turin ngen cheu ni e um zawhain mang tha vek uau.